D'Fro vun der Stadentwécklung ass en Thema mat ganz ville Facetten. Et geet net nëmmen ëm Urbanismus an ëm Verkéiersproblematik. Et geet och ëm sozialen Zesummenhalt, respektiv déi sozial Mixitéit. Et geet ém déi funktional Organisatioun an de Quartieren. Aarbecht a Schoul, Handel, Fräizäit. Et geet ëm d'Waasserwirtschaft, ëm d'Energiewirtschaft. Et geet ëm d'Abezéiung vun de Biergerinnen a Bierger, besonnesch och an d'Budgetsdiskussioun. An et geet ëm d'Zesummenaarbecht och mat den Nopeschgemengen. Stadentwécklung ouni laangfristeg Planung ass onméiglech. Allerdéngs ass d'Planifikatioun en Thema, wat ganz onbeléift ginn ass. D'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg verpasst keng Geleegenheet, fir drop hinzeweisen, dass mer net an enger Planwirtschaft liewen, mee an enger Maartwirtschaft, an dass also dee Moment och de Stat oder d'Gemeng keen Afloss huet op d'Präsenz vu Geschäfter an de Quartieren. op d'Wunnengsproblematik an esou weider Op dës Aart a Weis ginn d'Problemer awer net geléist, mee se gi méi grouss, an zwar doduerch, datt déi liberal Decideuren genau deenen an d'Hänn spillen, déi de Maart dominéieren. Kann ee schonn, wéi mer dat an der Schoul heiansdo soen, vun engem verstoppte Curriculum schwätzen? Dat selwecht gëllt. fir d'Baulandpräisser, fir d'Präisser vun den Haiser, fir d'Loyeren. D'Präisser vum Bauland, d'Präisser vun de Loyeren sinn all aller Reguléierung entzu ginn an der Praxis. An doduerch ass d'Muecht vun deenen, déi Besëtz hunn, immens méi grouss ginn. Eng Etüd vum Statec vum Joer 2011 schonn weist, dass, 80 Prozent vun den Terrainen vun den Haiser an den Hänn si vun 10 Prozent vun de Leit hei zu Lëtzebuerg. An dat soll och an den Ae vun de Liberalen esou bleiwen. Mä och csv, déi gréng an esouguer LSAP huelen dat hin. Sou bestëmmen e puer wéineg Leit, Promoteuren, Immobiliegesellschaften, wäitgehend iwwer déi urbanistesch an déi sozial Entwécklung. Beispill, Bon de Gasperich, wann Der an d'Stad fuert, kommt Der do laanscht, all Dag ass e Buch mat ech weess net wéi vill Säiten, wou gewise gëtt, dass eigentlech ee Promoteur oder eng Gesellschaft, déi sougenannten Olosfound vu Becca a Lux, decidéieren, fir eng vun deene leschte Reserven an der Stad ze bebauen, just sou wéi si dat wëllen. Mir hate viru kuerzer Zäit eng Commission du développement urbain an der Stad, also an deem Fall huet déi Kommissioun hiren Numm gestuel, Do ass et drëm gaangen, fir ze soen, wat sinn d'Oplage vun dem Promoteur, fir elo weider do ze bebauen an deenen neie PAPen. Eh bien, an deenen neie PAPen, déi do zur Diskussioun stoungen, war net ee Prozent Wunneng obligatoresch fir de Promoteur ageschriwwen. An et ass esouguer esou, dass Leit an der Kommissioun, déi normalerweis zimlech liberal denken, gesot hunn, Dat do geet awer net. Mir mengen als déi Lénk, dass déi Situatioun net méi weider esou ka virugoen. D'Gemengen hunn e Planungsrecht an et stinn hinne gesetzlech Instrumenter zur Verfügung, fir dat Planungsrecht ze notzen. ganz besonnesch iwwert d'Gesetz vun 2004, wat d'Gemengen an d'Stadentwécklung ubelaangt. D'Resolutioun, déi Der virleien hutt, mécht dozou Virschléi a stellt Bedingungen, déi mussen erfëllt ginn. Ech wëll och net verheemlechen, dass déi Resolutioun, déi Virschléi, déi Bedingungen zum groussen Deel och den Erfahrunge vum Hofmanns Änder, deen hei sëtzt, zouzeschreiwen, ze verdanke sinn, dee sech als Schäffen an der Gemeng Esch ganz vill mat der Problematik vun der Stadentwécklung ausenaner gesat huet. Ech kommen elo zu deene Virschléi a Bedingungen. An enger éischter Etapp sollen allgemeng Richtlinnen, Leitlinne, grouss Objektiver, déi ee verfollegt, an en demokratesche Prozess zesumme mat der Bevëlkerung afléissen an do ausgeschafft ginn. Si sinn d'Grondlag fir eng laangfristeg Entwécklungsplanung. Zu deene Leitlinne gehéieren den Ofbau vun der Aarmut a vun deene sozialen Ongläichheeten, erschwéngleche Wunnraum, d'Erhalung vun der Ëmwelt, vun der Biodiversitéit, de Beitrag vun der Gemeng zur Klimapolitik, D'Gesondheet vun de Biergerinnen a Bierger, Dir gesitt, dat si wichteg politesch Décisiounen, déi do mussen geholl ginn. A mir däerfen net an d'Richtung goen, datt dem Maart, dem Maart déi Décisiounen iwwerlooss ginn, well an deem Fall gesäit Dir jo, wéi et ausgeet. Déi Leitlinnen, déi setzen d'Prioritéiten. Déi zweet Etapp besteet an enger Bestandsopnam. Esou wéi an der Medezin gëtt et ouni Diagnos keng Therapie. Dat heescht, mir mussen och déi néideg Donnéeën zesummekréien, souwuel déi positiv Entwécklungen opweisen, wéi och d'Defiziter, d'Ongläichgewiichter, d'Widderspréch. Drëtte Punkt, Et ass noutwendeg, dass d'Planifikatioun demokratesch verleeft a se op déi Aart a Weis legitiméiert gëtt. Do geet et net duer mat Informatiounsversammlungen. Et gi vill Méiglechkeete vu partizipativer Demokratie, Fachgruppen, Quartiersversammlungen, Berodung duerch Experten. Dat muss gefërdert a genotzt ginn. Véierte Punkt, D'Stadplanung muss all Beräicher vun der lokaler Entwécklung matenee vernetzen. Ech hunn am Ufank vu mengem Beitrag scho gesot, Urbanistik, Sozialplanung, Energiewend, Ëmwelt, an Naturschutz, Kultur, Dingschtleeschtungen am ëffentlechen Interesse. An deene verschiddene Beräicher solle Pläng an Zenarien entwéckelt ginn, zum Beispill Gréngplang, Stadentwécklung, an si mussen och ëmmer matenee vernetzt ginn. Sou huet zum Beispill d'Gréngplanung och eng sozial Dimensioun. Déi verschidden Servicer vun der Gemeng mussen zesummeschaffen an et muss professionell koordinéiert ginn. Et ass och wichteg, dass eng permanent Kommissioun agesat gëtt, ebe fir déi Planung ze maachen, wou politesch Parteie vertruede sinn, awer wou och Leit vertruede sinn, déi aus de sozialen an aus dem Ëmweltberäich kommen. Déi Berichter mussen och verëffentlecht ginn. Fënnefte Punkt, Wa mer plangen, ass dat net eng Planung just op déi sechs Joer konzentréiert, wou e Gemengerot am Amt ass, mee et ass eng Planung, déi wäit doriwwer erausgeet, eng Zéngjoersplanung minimum. An déi Pläng, déi do festgeluecht ginn, déi mussen natierlech dann och weider iwwerschafft ginn. Wat jiddefalls muss vermidde ginn, dat ass, dass Lobbyen, privat Interessen dat verhënneren, dass do objektiv geplangt gëtt an dass herno eppes ganz anescht derbäi erauskënnt wéi dat, wat een am Ufank bezweckt huet. Sechste Punkt, D'Gemenge mussen hir Planungsméiglechkeeten, dat ass de PAG, dat ass d'PAP, dat ass d'Wunnengspolitik zum Beispill, notzen a mat Hëllef vun neien Instrumenter och vervollstännegen. Op déi Art a Weis muss och den Afloss vun deene kommerzielle Promoteure besonnesch op d'Wunnungspolitik staark agedämmt ginn. E Kolleg, deen, mat deem ech elo wéini eng Diskussioun hat, huet wierklech den Nol op de Kapp getraff, wou e Folgendes gesot huet, Ech fannen et total dernieft, dass, wann ech en Haus wëll baue loossen oder selwer bauen, op e Promoteur muss zrëckgräifen, deen den Terrain huet. dee sech am Laf vun de Joren eng Terrainsreserv ugeluecht huet, op eng Aart a Weis, déi en näischt kascht huet, well mir hu jo en Impôt foncier, dee quasi enger Hondstax gläicht an der Héicht. dass deen also kann Terrainen accumuléieren, wat en näischt kascht, mir deen Terrain herno zu engem immens deiere Präis verkafen an dann dono domat och nach 20 bis 30 Prozent Gewënnmarge herno op d'Konstruktioun schléit. An ech als Bierger vun dësem Land muss dat och nach dee Moment alles toleréieren a bezuelen. Dat ass d'Situatioun, wéi se sech de Moment stellt. Wann allgemeng a separat Bebauungspläng opgestallt ginn, muss d'Bevëlkerung eeschthaft mat abezu ginn. Dat bedeit, datt och déi richteg Froe gestallt ginn. An der Stad Lëtzebuerg gouf beispillsweis sougenannten Réunion de dialogue hunn se dat genannt, zesummegeruff, wou ganz vill Leit matgemat hunn an den eenzele Quartier, wéi et drëm gaangen ass, fir deen neie Bebauungsplang vun der Stad opzestellen. Bon, eng wesentlech Fro ass do net gestallt ginn, dat ass d'Gläichgewiicht Aarbechtsplazen, Wunnengen. Mir hunn an der Stad en Iwwergewiicht vun Aarbechtsplazen. Dat ass a kenger Stad hei ronderëm de Fall. Dat ass och net zu Basel de Fall, eng Stad, wou ee wierklech och weess, dass ganz vill Geschäft ass an och Industrie ass. Mir hunn hei fir 1,5 Aarbechtsplazen an der Stad hu mir eng Wunnfläch, also dass eng Persoun ka wunnen. Et ass jo kloer, dass domatter All dat anert hannendrun hänkt, den héije Präis vun de Wunnengen, déi onméiglech Verkéierssituatioun, déi mer hunn, well all déi Leit net an der Stad méi kënne wunnen, mee all vu bausse musse kommen an ëmmer vu méi wäit hier. An dora läit e grouse Problem, deen awer absolut net ugeschwat ass ginn an deene Réunions de dialogue. Also, déi Froe musse gestallt ginn. An den Afloss vun de Groussgrondbesëtzer, well do kann ee wierklech vu Groussgrondbesëtzer hei zu Lëtzebuerg schwätzen, déi muss agedämmt ginn duerch Taxéierung, duerch Enteegnung vu broochleiende Flächen. Kuckt Iech d'Beispill vun der Stäreplaz un, wou während 20 Joer elo PAPe lafen a wou näischt geschitt a wou d'Gemeng dat Recht Wann e PAP während dräi Joer net ugefaange gëtt, fir eng Expropriatiounsprozedur anzeleeden an och ze taxéieren, dat si Saachen, déi stinn am 2004 Gesetz schonn dran, se ginn net genotzt. D'Gemenge mussen esou vill wéi méiglech Grond an Immobiliëbesëtz an hir eegen Hand kréien beziehungsweise opkafen. Ëffentlecht Eegentum ass an dësem Fall ëmmer nach déi beschte Viraussetzung fir eng Planung am öffentlechen Interesse. Aachte Punkt, D'Stadplanung ass net neutral. Et sti sech ganz ënnerschiddlech Interesse géintiwwer, déi och kontradiktoresch sinn, beispillsweis héich Gewënnerwaardungen op där enger Säit an anerersäits e héije Bedarf un erschwénglechem Wunnraum. Et kënnt also zu Konflikter an zwëschen ëffentlechen a privaten Interessen. An déi Konflikter, déi mussen an d'Ëffentlechkeet kommen, déi mussen ausgedroe ginn. Do mussen och Leit mobiliséiert ginn, fir an hirem Interesse dee Moment déi Konflikter ze léisen. Et sinn also kloer Positiounen verlaangt, a genau déi feele momentan. Voilà, ech soen lech Merci.